mĩciĩ mĩingĩ mũno thigithigi nĩ ũiguaga thigithigi thigithigi tondũ rĩu rĩ ehe ũrakorwo ũikarĩte hau ũguo eh, ũyona ndũrĩ na ũhoro eh, nake mama ndagĩikarĩte harĩa mwĩ hau eh, mũndũ e maũndũ-inĩ make nĩ rĩngĩ nĩ tv ũrona kana nĩ thimũ mama nĩ thimũ arona kana nĩ ngathĩti ũguo eh. Na Mary- ũkahũrĩrwo Thimũ ĩrĩa ĩrĩ thĩna. Gata nĩ thimũ thimũ rĩ Eh, wĩikarĩte o hau o ũguo rĩ rĩngĩ mama aima na thimũ yake hau akaigua mwana nĩ arĩra kana harĩ ũndũ athiĩ gwĩka agatiga thimũ hau we rĩ ũkona he kĩmessage kĩingĩra thimũ-inĩ ya mama thimũ nĩ njĩguinĩ ya mama nĩ amĩtigania hau ũkaigua he kĩmessage kĩingĩra na harĩa igĩrĩire thimũ nĩ ũrona ona ndũmĩoete no harĩa ĩrĩ nĩ ũrona na nĩ thimũ ona ũtahingũrĩte ĩraga kamesiji aigu Eh, nĩ ĩrathakĩra harĩa igũrũ Inache- inacheza kaa simu yenyewe ũkona harĩa atĩrĩrĩ ng'ombe ĩyo ĩrĩ hau kana ĩthire hiyo ng'ombe bado iko hapa ama ilienda rĩu weri we ona ndũrĩ na cuguri ũkarigwo atĩrĩrĩ kamutumia waku anjirie kwendia ng'ombe tondũ rĩu rĩ we ũreciria nĩ mũndũ ũrendaga hihi kũgũra ng'ombe nĩ arerĩtwo he ng'ombe arenda kũria ng'ombe ĩyo kana nĩ ĩrathire kana ĩrĩ ũkuo ĩ kana nĩ ngũre ndagagĩtinge agĩũka burĩ we na ũrimũ waku we na ũrimũ waku tũĩ mũndũ mũkĩgu ndũngĩciria atĩrĩrĩ ena Ena mundu na hau uguo uramuria kana we uri oho hau kana hihi ni uma ngiri uguo. In short, ni mundu ucio aranjita mpango wa kando na ni ta ng'ombe. Ĩndu aroria ng'ombe ĩyo kana ĩ hau no we nawe tondũ wĩ mũkĩgu ũreciria mũtumia waku nĩ ng'ombe endagia nĩ kũria aroria atĩrĩrĩ Biacara. ng'ombe ĩrĩa areranĩire rĩ Ĩĩ. ĩrĩ oho kana hihi nĩ ngũre Nyina ciku. Ĩĩ. Ona he mundu atuma message hau aroria atiriri. Ng'ombe ĩyo ĩrĩ oho kana ni thire. Ĩĩ. Wathi biacara ya ng'ombe. agakĩhingũra atĩrĩrĩ ithe wa magĩrĩ no ya andũ aya a kamĩtĩ andũ aya a kamĩtĩ njera rĩ nĩ agũtũma message we matigũtũmagĩra message icio itarĩ na kĩrĩa tarĩu aranjũria ũhoro wa ng'ombe ndiĩ ngarigwo atĩrĩrĩ Okay. ona tondũ ndũire na tũgĩtũire nairobi rĩ nĩ kũ ndarĩithirie ng'ombe ũigua andũ nĩ ya ngoma ndarĩgwo ng'ombe rĩ na twĩ taũni rĩ ningĩ ndũrĩ wanjia na wambĩrĩria ũhoro wa ng'ombe rĩ Mwana ĩngĩ ya mata. Andũ a kamĩtĩ, ũtindanagĩra na andũ a kamĩtĩ, matigũtũmagĩra message icio. Nĩanga nĩmamenyaga ndĩ mũkũrũ, ningĩ nĩ tindangĩcithoma. Eh, na ndũthomaga. Eh. Kana mũikarĩte o hau. Mũtumia akariaraizaga atĩrĩrĩ. Gwĩ thimũ ũhũragĩrwo na ndweheraga gĩtĩ-inĩ wĩra-inĩ kana maboys mabesti we waragĩria kĩ o harĩa gĩtĩ-inĩ na ũkaria conversation yothe na ĩgathira no he thimũ ũhũragĩrwo network ikora Ati- Hiyo ni Aroni. siku- Ni siku- Aroni Ironi kana. Eh, sikusikii sikusikii unasemaje haroni rwau Tari- tari ama sirekuini kana ona akorwo ti netiwaki yaga kũra-rĩ ĩti netiwaki ĩkora thauti ĩkora cirĩkuinĩ mwena ũrĩa ũngĩ ĩrakwĩra aki nimekumiss nayo ngaigaga aki na kulove cirĩkuinĩ kĩrakwĩra mwena ũrĩa ũngĩ aki babe aki mi na kulove nimekumiss nayo mwena ũyũ ũngĩ ũraiga

Kĩrĩa rĩu mũkenete rĩu rĩu Yes. rĩu rĩu rĩu. Ehe. ukinite nginya riu Nginya mama harĩa. Eh, very happy. Eh, Chuvio. eh, cire kuni ucio mm, Hadi mũgakaingĩra. Ũgĩtua drive. we riu gathimu gakirira ri riu kaheana story Eh. kana gacene gakwira ati dadi

no thiaga na ndenda gukwira mathira mau magukoraga nginya tondu no wiciragia atia riu tondu no waekirwo ma stress uguo ni ga ni ga ni maslay queen na kina guku ni witirio ngazi kuria kwa ma mshwari nduri urariha ugeciria ati wiigirire ĩ wĩigĩrĩre ũtulie ũkĩre nda icio ingĩ wathiĩ nĩ ũgũkoma no thutha wa ndagĩka thati wanjagia rĩu kũrota Slay Queen ũcio rĩu ũkĩte O- o ũguo ndagĩka ndagĩka 45 rĩu ũrona Slay Queen nĩ ũkire arahete mwana gwa Ĩĩ, ũgathiĩ gũkorĩmwo ũguo nginya ũka- ũrigagwo maũndũ maya rĩ karĩ kĩ Ndĩ harĩa werũ-inĩ Mathibu. Rĩrĩa ndeciria ngome slay queen ĩ gũkũ iroto-inĩ. Usicheze na mimi rĩu iroto-inĩ nĩguo karakwĩra. Najua huku kwenu. Hata hiyo flat yenu naijua. By the way najua unaishi door number 7. Si uko second floor. Unanionanga mjinga.